Eyio okonyora kwaye kore ense koreng'ana n'okorigereria gwaito, egekogera enchera enyomba bakorara ekorerekana, enchera beboyetie, neba nenchera amasio yabo atabwati omosasoko, na ekioro keri buna omochandano oro aase amate eye iga, na igo twagani komanya ekerenga ki'amate eye iga gotatwara omogoko nkere ki. Koreng'ana n'omogaka Alex Ongeri buna agotoerera, Omong'ina oye asiriete Dina nigo asirete magega y'okorwara aase egeke egeke, omwaka bwe chirubere na ikomi na ibere, akomotigera abana batato, abwo abeire gakobakineria obororo. Egekogera okonyora kwaye nogoke mono, aase agokorera abanto chikonda, erio konyore eki akobaa abana abwo atigeretwe amo na nyagosira. Inche nkwana mogondo, nakora ekondo, na ekero nakora ekondo nabaa, nabarigia endagera.
Omotenyo ikomi na rimo omwaka oria, omwana omokogoti bw'omogaka Alex Ongeri, ase erieta Brian Alex, ase egesie ekebe, kagokenya chinyeni nigo ebetete omoyie eriso, ekero atemete goseria engoko eyio arenge gotocha chinyeni arenge gokenya, na aiga no emechando y'amaate eyio iga yamentekanete.

Mwana oyo oiga nigo mama ominto arwarete, nyuma y'okorwara tokamoa Nyagitari. Amatuko abere nyuma, ekero aerire, ase engencho abana aba banarete, mama ominto akobarugera, akobakorera kera egento, ko bakorwa esukuru. Totareka abwo, ogwateba ng'a omwana oyo noyo momoromino osirete, naki are korokwa? Moka omominto akorokwa Dina. Dina.
Mo- Omorumi nigo asirete gose? Ere noare. Omorumi Moka nono. omonto osirete. Oh, ma- mama omwabo nere Mama osirete. omwabo. Okay. Mwaka ki asirete? 20 to 12. 2012. 2012. Mm. Okay. Ngaki eyio agatiga omwana oyo kare kang'ana ng'aki? Ekegori ang'e ki'emiaka etato. Ang'e emiaka etato.
Nere omwana bweka abwate gose abande Yaya mbaria? abwate abana batato.
Eh. Omonene naro. Oyokabere are form two kiobei noyo are class nane. Okay
okay so bono totebie ngo omwana oyo ritang'ani mochando oye norori.
Neriso. Eriso. Abete okoyaka omoyio.
Okay bono toire nko ng'a nki kiabete mpaka agacha goikera abwo kwa goyaka omoyio. Omwana oyo iga nigo bakina na mama ominto. Omoibori, oyio ore ng'ina koro. Ng'ina koro oyo iga, egeka ki'omotienyi oikomi na rimo, omwaka oria oeta, akaba okorwara. Ekero arware akarusia uka iga akairwa nyagitari, akabera ororo agakora risurgery after two two days. Amatuko aya abere, omwana oyo agachia gokenya ching'eni, isiko iga, ekero are gokenya ching'eni, engoko ekarwa omotu, yarenge isiko aa. Agachia koyegosana omoyio, omoyio okamoaka eriso. akarua akairwa Nyagitari nere chenero, akarwarigwa, lakini nyuma ekero arwarigwa ebitoki mbiaborete. Ebi biabora akairana ka erinde birigigu amanye koirwa ase Nyagitari enene. Lakini ase ebitoki ebio biabeire ebikong'u ase engencho Mamaominto nere natagete egarama ya Nyagitari. Bono naki ekoera, omwana obono taikorora, Tari korora buya getabu sukuru. Chiwiki ibere chiayeire are isiko, nyuma omwalimu atebete ng'a tari korora report, blackboard, naboigo tari korora ase akorokwu ng'a egetabu. Agateba iraneka goika arigerigwe enchera y'oko y'okorwariwu amana koirania sukuru.
Erio omwaka ki agoyaka omoyio ogoteba. Omwaka oria 20 ta, 30, 2023. 2023.
Eeh. Engaki ya ing'ina koro nyagitari are. Eeh. Igo ne ching'eni are gokenya. Eeh ching'eni are gokenya. Aha.
Ake- ake- akebete omoyio. Agasigoseria engoko akebe- akaebete omoyio.
Eeh.
Brian Alex nigo are omworokigwa bw'esekondari y'oborosio ya Nyamache ase egrade kia gatano na gatato. Ase agotoerera buna asiretie eriso riaye ri'okobee, chingaki atemete goseria engoko ase egesie ekebe akaebete omoyio oy'eriso, egento kiaremairie amasomo aye,

Engoko egachia goeta ngachika Nyasae nkanyora netongire omoyo. Ogetonga kabisa eriso ime gose eriso korusikwa? Eriso ime. Mm.
Otari na engoko kware kokenyera e- chinyeni. Mm. Ebichuchu kware kokenyera. Mm. Mhm. Korwa abwo ng'okoirete nyagitari. Egento yane ong'irete nyagitari. Mm.
Kero kwarwareti gu kwabete buya.

Eye riri rinde ng'aki oigwete. Rinde mbuya, rinde mbuya riraka igo lakini ngong'aki aro onsi. Mm. Igo ekero rinde rigocha kobwatia ri- riko eri riria nario rikobwatia. Mm. Igo saizi ekero okorigeria rigetabu tori korora pi, King- nabo nkorora lakini rigochaka kong'ata rigochaka kobwatia.
Koreng'ana neamate iga, okonyora kw'Aebrania obobwene kwabeire nebitango ebinge, Egekogera ng'ina kore oyio oiborete ise, igo nere aganyetie obokonyi, magega y'ogokorerwa okobaarwa, egento kiabeire omochando gochia ase amate yaiga egekogera okonyora kwabo nigo kore ogwe inse mono. Nasoretwe risa erio, akaba okoirania gwachia korusigwa chusi. Mwana oyio ekero airanirie gonya gitari, akarusigwa chusi, lakini bagateba riatwarire egento ime getakeri koirwa ase enyagitari enene, erininga erinde aringe origu buya. Bono, korwa abwo, ase engencho omong'ina arenge nyagitari, ekaba akong'a omwana oyio akairanaka. Bono goika rero iga, ebinto biaborire, na tata omwabo atabwati kende. Chibesa chiaborire akoirwe nyagitari, mpaka goikera eriso eria aikire igo ritaikorora. Batotebeti.

Sokoro erio mwanya komoira nyagitari ende. Tana koenda nyagitari mama abete amia mpaka omotinyia o kabere, bono ee chiria chiarenge gocha gotumia ase omong'ina, bono omwana oo nabo are isiko igo mpaka rero tana korwariwa.
Bono Brian nigo agosaba onde bwensi ore nomoyo bw'ogwancha komosiira erio konyora obobwenia, erio anyare koiranerera amasomo aye. Inche nteete omotegereri onde bwensi ontegererete, Banyare konkonya batinyare korora.
Ogoteba class eight ore? Okay.
Ase ensemo yende, eamate eyio nigo yarure okobooria gochia ase onde bwensi ore nomoyo bw'ogwancha. Nonde bwensi ore nokogania okuya, kobwaterana nabarai bonsi korwa ase orogongo rwa Gusii, bakoragwa n'omo-MCA bw'ewodi ya Bogeta oria Ibrahim Machuki, komosiira omwana oyio konyora obobwania, erio kwerana aase esukuru konyora amasomo, erio ache gokonya eamate yaye. Ekero omwana oyio asinyete esukuru, omwarimu natemete korangeria, akanyora onde tari ngotaata omwao nere kondachiete. Omwana akaborigwa ng'a ore next oragocha esukuru tomoerese, nkanyora narangigwe nabana nkaenda esukuru. Mwalimu gatotebeti ng'a omwana tari konyara korora bono takobera esukuru goikera orwo arigwe. Bono korwa abwo, nabo kera egetiro ekenene ase efamiri eye. Ebigochi eki twabwate o kiaera Nyagitari togatigara bosa. Bono nche ase abategereri bantegererete, ande onsi ye ime ya Kenya na abare nonya ne chinsemo chia Michael baigwete eriogi eri, obokonyi gochia ase omwana oyo arorairane esukuru.
Mm, igo bono tari kwenda sukuru. Tari kwenda sukuru chiwiki isato chiere are isiko. Mm.
Okay. Bono onde oragani kobaikera buna efamiri ng'ai arabaikere korwa enamba ne eria oranyare koba gokoba. Enamba yaye ere 0723 950 428. Irorire naende. 0723 950 428.